Helo pawb! Catherine sydd yma o Cymraeg i Blant Caerffili. A dyma Dotty. Rydyn ni yma heddiw i ddarllen stori bach i chi. Stori Nadolig. Beth yw e? Pepper yn cwrdd â Siôn Côn. Ydych chi'n barod i ddarllen? Bant â ni! Pepper yn cwrdd â Siôn Côn. Addasiad gan Owain Siôn, cyhoeddwyd gan Riley. Roedd y Nadolig bron â chyrraedd. Roedd Pepper ar ei ffordd i Cylch Meithrin ac wedi ei lapio'n gynnes yn ei dillad gaeaf. Rydw i wrth fy modd â Nadolig, gweddod Pepper, wrth iddi hi a George neidio i fyny ac i lawr yn y eira. Ydy pawb wedi paratoi gwisg a gyfer y sioe Nadolig? gofynnodd Madam Hirugon. Roedd rannau gan Pepper a'i ffrindiau i'w hymarfer ar gyfer y sioe. Ho, ho, ho! cyffarodd Carwyn Ci, Gan Carwyn roedd rhan Siôn Corn. Fi yw twyllyn deg y Nadolig, meddai Pepper, gan ddawnsio yn fach. Fi yw nyrs y Nadolig, meddai Susie, rhag ofn y bydd rhywun yn sâl. Y diwrnod wedyn, aeth Pepper, George, Mami a Dadi Mochyn i'r archfarchnad i wneud rhywfaint o siop y Nadolig. Dadi! Edrychwch! sibrydodd Pepper gan bointio. Siôn Corn! Pam nad ydi draw i ddweud helo, meddai Dadi Mochyn. Helo, Siôn Corn, meddai Pepper yn swil. Pepper ydw i. Helo, Pepper, atebodd Siôn Corn. Oet ti'n gyffroes am y Nadolig? O, ydw, meddai Pepper. Rydyn ni'n perfformio sioe Nadolig yn y Cylch Meithrin. Fi yw Tywysllyn Deg y Nadolig, a Carwyn sy'n actio ran Siôn Corn. Chi! Dyna hyfryd, meddai Siôn Corn. Fi ddylai fod wedi cael ran Siôn Corn, meddai Pepper. Ond mae Carwyn yn un dar am weiddi Ho ho ho! Ho ho ho! chwarddod Siôn Corn. Dowch chi i wylio ein sioe ni? gyfynodd Pepper. Plîs! Rydw i braidd yn brysur, atebodd Siôn Corn, ond fe wy'n wnaw fy ngorau. Yn y cylch meithrin y diwrnod wedyn, roedd Pepper a'i ffrindiau yn addurno goeden Nadolig. Fe welais i Siôn Côn yn yr arch farchnad! gwaeddodd Pepper. Mae'n dod i wylio ein sioe ni! Gwelais e yn y ganolfan arddio, a soniodd o ddim byd am hynny wrtho i, meddai Becca Bunny. Fe welais i Siôn Corn yn y ganolfan sioper, meddai Gwenlli Gwahadden. Sut gall o fyw mewn cymaint o lefydd? Mae Siôn Corn yn un cyflym iawn, meddai Carwyn Cu. Mae e'n dosbarthu anrhegion i blant ym mhedwar ban byd mewn un noson. Ar ei sled hidl, ychwanegodd Sarah Sebra, gan osod yr arddyn olaf ar y goeden. Y bore wedyn, gwelodd Pepper Siôn Côn yn y siop coed Nadolig. Helo eto, Siôn Côn, gweddod Pepper. Ydych chi dal am ddod i wylio ein sioe ni? Sioe? gyfynnodd Siôn Côn. Ein sioe Nadolig ni, meddai Pepper. Ydych chi eirioed wedi anghofio? O, wrth gwrs! Fe wnaw i fy ngorau i fod yno, atebodd Siôn Corn. Cyhoeddodd diwrnod y sioe. Allwn ni ddim ddechrau, sibrydodd Pepper. Dydy Siôn Corn ddim ymer. Ond mae rhieni chi yn aros, sibrydodd Madam Hurgon. Rhaid ei sioe fynd yn ei blaen. Agorodd y plu eira y sioe gyda cân.

A fi yw Siôn Côn, meddai Carwyn Ci wrth ymuno â hi. Ho, ho, ho! Wff! Ho, ho, ho! meddai rhyw lais. Roedd yn swnio'n yn union fel Siôn Côn! y bythwch y plant. Rydych chi wedi dod! Fe ddaethoch chi i weld ein sioe ni! gweddor Pepper. Wrth gwrs y des i Pepper, meddai Siôn Côn. Mae hi'n sioe dda iawn. Ydy hi'n wir eich bod chi'n mynd o gwmpas y byd i gyd mewn un noson? gofynnodd Brenda Blythe. Ydy, atebodd Siôn Côn, gyda sled a cheir i'w hyd. Plîs gawn ni weld eich sled chi, gofynnodd Endaf Abel. Dwi'n siŵr fod Siôn Corn yn rhy brysur i ddangos ei sled i ni, meddai Madam Hiragon. Mae'n wir, rydw i'n brysur iawn. Ond, wrth gwrs, y cewch chi weld fy sled i, meddai Siôn Corn. Dewch gyda fi, bawb! Cafodd y plant eu teuluoedd a Madam Hirrigan eu harwain allan gan Siôn Côn. Waw! y bychwch pawb wrth weld ei sled aer yn disgleirio yn y eira. Mae'n brydferth! gweddod Pepper. Sut brofiad yw teithio yn y sled? Neir i mewn ac fe gei di weld, atebodd Siôn Côn. Whew! Gwaeddodd y plant wrth iddyn nhw hedfan ar draws yr awr gyda Siôn Côn. Ho, ho, ho! chwarddodd Siôn Côn. Nadolig llawen i bawb! Hyn yw Nadolig gorau eirioed! bloeddiodd Pepper. Diolch, Siôn Côn! Nadolig llawen i bawb! Wyt ti wedi mwynhau hwnna, Dotty? A fi, stori gwych! Diolch pawb am wrando, a Nadolig Llawen! Hwyl!